היינט גייען מיר אונז רעדן אביסל פון די וויל סטרעטעדזשי. די וויל סטרעטעדזשי איז א זאך וואס מען האט שוין עכט גערעדט פון עס אמאל, איך וויל נאר נאכאמאל אביסל דערמאנען זאכן ווייל איך וויל אביסל פארברייטערן אויף עס, און איך האף אז איבער די נעקסטע פאר וואכן בעזר השם וועל איך קענען אביסל אריינגיין אין דיטעילס אויכעט וויאזוי איך טריי צו פאוקעסן אויף די וויל סטרעטעדזשי אלס א יסוד אבער פון דארטן בויך ווייטער אויף א אנדער מהלך וואס איך רוף אן די פראטעקטעד וויל סטראטעדזשי וואס דאס איז מער געפאוקוסט אויף צו העלפן צו האבן א קאנסיסטענט אינקאם פון די אפשענס מארקעט און די זעלבע צייט אויך זיין מער פראטעקטעד און אויב דו פילסט אז דו ווילסט אריינגיין מער אין דיטעיל צו פארשטיין מער די סטראטעדזשי זען וויאזוי דו קענסט בויען א אינקאם פון דעם אדער פראטעקטן דיין פארטפאליאו מיט דעם איז אונז האמיר א קורס אויף דעם וואס אונז גיימיר איבער אין דיטעיל וויאזוי די פראטעקטעד וויל סטרעטעדזשי ארבעט וויאזוי די קענסט דיך פראטעקטן און וויאזוי די קענסט פארשטיין פונקטליך וויאזוי צו מענאווערן אין דיין אקאונט אז די ווילסט הערן מער אינפארמעישן אויף די קורס קענסטו שיקן א טעקסט מעסעדזש צו אייט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו מיט דיין נאמען און אימעיל אדרעס און מען וועט דיך שיקן בעזר השם א לינק וויאזוי די קענסט סקעדזשלען א קאל, א שנעלע קאל צו איבערגיין צו די קורס קען זיין אינטערעסאנט פאר דיר. אבער לאמיר אונז אריינגיין אין די ריעל סטרעטעדזשי קודם, און נאכדעם האף איך איבער די נעקסטע פאר וואכן וועל איך קענען אביסל מער פארברייטערן וויאזוי מ'קען סטעפ ביי סטעפ דאס נעמען צו א נייע לעוועל וואס לייגט דיך צו נאך פראטעקשאן. לאמיר רעדן קודם די ערשטע זאך פון די סטעפ וואן, די ערשטע סטעפ אין די ריעל סטרעטעדזשי. די ערשטע סטעפ אין די ריעל סטרעטעדזשי איז די פארקויפן א קעש סעקיורד פוט אנטיל יו אן די סטאק, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אזוי, דאס מיינט אז ווען דו פארקויפסט א פוט, וואס מיינט פארקויפן א פוט? פארקויפן א פוט מיינט אז דו געסט א גערענטי פאר די אפשן בייער, ס'הייסט דו ביסט די סעלער, יא דו פארקויפסט א פוט, דו געסט א גערענטי פאר די אפשן בייער אז אפילו אויב די סטאק גייט טראסקענען ס'גייט אראפגיין גייסטו אפקויפן פון אים די סטאק, דאס מיינט אז דו פארקויפסט א פוט, נאמער זאגן א משל הונדערט דאלערדיגע סטאק און דו געסט אים א פוט פון ניינטי פייוו דאלערס, דאס מיינט אז אויב ביז עקספיירעישן דעיט גייט די סטאק אראפגיין ביז אונטער ניינטי פייוו דאלערס, קען דער אפשען בייער פארקויפן פאר דיך די סטאק פאר ניינטי פייוו דאלערס און דו גייסט עס קויפן, יעצט דאס איז זייער וויכטיג כדי דו זאלסט קענען מצליח זיין מיט די וויל סטרעטעדזשי איז זאלסטו עס נאר טוהן אויף אזעלכע סטאקס וואס דו ביסט גרייט צו אונען. אויב דו ביסט נישט גרייט צו אונען די סטאק קען עס זיין א גרויסע פראבלעם אז דו טוסט די וויל סטרעטעדזשי מיט אזא סטאק ווייל דו קענסט צום סוף אונען די סטאק. סאו לאמיר זאגן ס'איז א סטאק וואס דו ביסט גרייט צו אונען, אונז גיימיר נישט יעצט אריינגיין אין די פאנדעמענטעלס אדער אין וואטעווער דו ווילסט אריינגיין כדי צו זעהן צו דאס איז א סטאק וואס דו ווילסט אונען, לאמיר זאגן אז דאס איז א גיוון, דו ביסט גרייט צו אונען די סטאק. סאו איינמאל דו ווייסט אז דו ביסט גרייט צו אונען די סטאק, גייסטו און דו פארקויפסט א ניינטי פייוו דאללער פוט, זאגסטו פאר די אפשען בייער אויב עניטינג געשענט מיט די סטאק און ס'גייט אראפ צו אונטער ניינטי פייוו דאללערס בין איך גרייט צו אונען די סטאק פאר ניינטי פייוו דאללערס. יעצט טראכט אריין, דו ביסט גרייט צו אונען די סטאק, ביסט אפילו געווען גרייט עס צו אונען פאר הונדערט דאללער, אוואדע און אוואדע בין איך עס גרייט צו אונען פאר ניינטי פייוו דאללערס. סאו דאס איז סטעפ וואן פון די וויל סטרעטעדזשי. האועווער, אפאר זאכן וואס איז זייער וויכטיג צו וויסן. נאמבער וואן האמיר אונז גערעדט, דו דארפסט זיין גרייט צו אונען די סטאק. נאמבער טו, דארפסט האבן געלט אוועקגעלייגט כדי דו זאלסט קענען אונען די סטאק אויב דאס קומט אן צו אזא סיטועשן. דאס מיינט, אויב די סטאק איז יעצט הונדערט דאללער, און דו פארקויפסט די אפשען פאר ניינטי פייוו דאללערס מיינט עס אז דו ביסט עס גרייט צו אונען ניינטי פייוו פאר ניינטי פייוו דאללערס, הונדערט מאל ניינטי פייוו ווייל יעדע אפשענס קאנטראקט איז הונדערט שעירס, סאו הונדערט מאל ניינטי פייוו איז נײַן טויזנט פֿינף הונדערט דאללער, מוזטו האבן אין חשבון נײַן אהאלב טויזנט דאללער וואס אויב די סטאק גייט אראפגיין צו אונטער ניינטי פייוו דאללערס גייסטו אונען די סטאק פאר נײַן אהאלב טויזנט דאללער, ניינטי פייוו דאללערס א שעיר, און די מיזט האבן אוועק געלייגט ניינטי פייוו דאלערס, נאר א נישט אויב סגייט געשען פון ווי גייסטו קומען מיט די געלט, האסט דאך נישט די געלט ערגעץ אנדערש, מיזטו האבן די געלט רעדי דעזיגנעיטעד פאר דעם, נאו, ווערי אימפארטענט, די מעגסט נעמען די געלט און לייגן אין עפעס א אנדערע פלאץ, למשל לייגסט אריין אין א טרעזשורי באנד אדער אין עפעס א אנדערע פלאץ וואס די קענסט פארדינען אינטרעסט אויף די געלט, איי דאנט נאו וויפיל צוויי דריי פיר פראצענט א סעיף פלאץ וואס די ווייסט דארטן ליגט עס, ס'מאכט געלט ווילאנג איך טו נישט עפעס אנדערש מיט די געלט, אבער עס סאן איז איך בין רעדי צו צו עס סאן איז איך מוז נעמען אונערשיפ פון די סטאק, למשל אז די סטאק גייט אונטער ניינטי פייוו דאללערס ביי עקספיירעישן און איך ווער אסיינד די שעירס, קליק קליק קליק, כ'נעם ארויס מיין געלט פון די סעיף פלאץ און איך האב די געלט צו אונען די שעירס פאר ניינטי פייוו דאללערס, דאס איז זייער א וויכטיגע זאך, אנ א נישט פארסטו דיך אליין, ביסט גרייט צו ארנען פאר ניינטי פייוו דאללערס באט האסט די געלט אוועקגעלייגט פאר דעם, אז דו האסט נישט די געלט אוועקגעלייגט וויאזוי גייסטו עס קענען ארנען פאר ניינטי פייוו דאללערס? סאו דאס איז סטעפ נאמבער וואן, סאו צוויי זאכן האבן מיר יעצט געשמועסט, נאמבער וואן, דו דארפסט זיין קאמפארטעבל צו ארנען די סטאק, נאמבער טו, דו דארפסט זיין, האבן די געלט רעדי צו ארנען די סטאק ווען ס'וועט קומען צו א סיטואשען אז דו וועסט עס מוזן ארנען. יעצט איז אזוי, פאר אונז גיימיר אפילו ווייטער, טראכט אריין, וואס איז די בענעפיטס, די פראוס, די מעלות פון וואס דו האסט געטון ביז יעצט, און וואס זענען די קאנס פון דעם וואס דו האסט געטון ביז יעצט, די חסרונות. די בענעפיט איז זייער פשוט, דו גייסט קאלעקטן געלט יעדע וואך, יעדע חודש, ווילאנג דו גייסט נישט אונען די סטאק, קאלעקסטו די געלט. די חסרון פון דעם איז, וואס טוסטו אויב ס'פאלט אראפ צו ניינציג, צו אכציג, צו זיבעציג, וואטעווער ס'איז, און דעמאלטס ביסטו גארנישט פראטעקטעד, און דאס איז א חלק וואס אונז גיימער פראטעקטן ווען אונז גיימער רעדן פון די פראטעקטעד וויל סטרעטעדזשי אבער דאס איז פאר א אנדערע מאל. און נאכאמאל אויב דו ווילסט הערן מער דיטעילס אין דיין סיטואעישאן וויאזוי דו קענסט דיך אויפסעטן אויף אזא וועג קענסטו קומען צו די קורס ביים שיקן א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו מיט דיין אימעיל אדרעס מען וועט דיך שיקן א לינק וויאזוי צו סקעדזשולן אזא קאל. נעקסט, אונז ווייסט מען שוין פון די סטעפ וואן פון די רעגולער וויל סטרעטעדזשי. סטעפ טו פון די רעגולער וויל סטרעטעדזשי איז דו פארקויפסט א אוט אוו די מאני קאל. סטעפ טו געשענט נאכדעם וואס דו אונסט שוין די סטאק. סאו דו אונסט שוין יעצט די סטאק און דו האסט אריינגעלייגט ניין אהאלב טויזענט דאלער אין דעם יעצט גייסטו און דו פארקויפסט א קאווערד קאל. וואס איז א קאווערד קאל? א נארמאלע קאל מיינט אז דו זאגסט אז דו ביסט גרייט צו פארקויפן פאר איינעם די סטאקס אויב דו פארקויפסט א קאל לעדך. דו סעלער, דו קאל אפשען סעלער ביסט גרייט צו פארקויפן פאר איינעם די סטאק פאר א געוויסע פרייז וואס איז די סטרייק פרייז אויב ס'גייט גיין העכער פון די סטרייק פרייז, סאו לאמיר זאגן נאכאמאל, א סטאק וואס איז ווערט הונדערט דאלער, זאגסטו אז אויב די סטאק גייט ארויפגיין צו וואן נאו פייוו, ביסטו ביסטו גרייט צו פארקויפן פאר די אפשען בייער די סטאק פאר וואן נאו פייוו אפילו אויב ס'גייט ארויף צו וואן טען, דו וועסט עס פארקויפן פאר וואן נאו פייוו. פארשטייט זיך, נארמאל א קאל אפשען, ווען דו פארקויפסט א קאל אפשען, די ריסק איז, וואס טוסטו אויב ס'גייט ארויף ביז די לבנה? ס'גייט ארויף און ארויף און ארויף, הונדערט צען, הונדערט פופצן, הונדערט צוואנציג, צוויי הונדערט, דריי הונדערט, וואטעווער, דו ווייסט נישט ביז וויפיל ס'גייט ארויפגיין, וועסטו מוזן גיין זוכן די סטאק, קויפן די סטאק פאר וואטעווער די פרייז איז דעמאלטס בשעת דו דארפסט אים עס געבן, און ער וועט דיך אינגאנצן צאלן וואן האלף פייוו, און דו וועסט דארפן באצאלן פאר דעם מער ווי וואן האלף פייוו, דא ליגט די ריסק, און די ריסק קען זיין אנלימיטעד, ווייל אויב ס'גייט ארויפגיין קענסטו פארלירן רחמנא לצלן. סאו וואס איז די עצה צו דעם? די עצה צו דעם איז, אויב דו אונסט די שעירס, דעמאלטס דו אוינס די שעירס וועסטו האבן די שעירס אים צו געבן, סאו לאמיר זאגן אין אונזער פאל פריער אז דו האסט באקומען די שעירס פאר וואטעווער די סטרייק פרייז פון די פוט איז געווען, וואס דאס איז געווען ניינטי פייוו דאלערס, יא? האסט באקומען יעצט די שעירס, האסט די שעירס, עני פרייז העכער ניינטי פייוו וואס דו פארקויפסט עס, איז עס דיין פראפיט ווייל דו האסט דאך עס געקויפט פאר ניינטי פייוו, גייסטו גלייך לאמיר זאגן און דו פארקויפסט א קאווערד קאל, דאס מיינט א קאל וואס איז נישט פלעין א נעיקעד קאל און דו האסט גארנישט קעגן דעם, נאר דו האסט עפעס קעגן דעם ווייל דו האסט שעירס, אויב ס'זאל קומען די סטאק העכער די סטרייק פרייז פון די קאל, וועסטו קענען געבן דיינע שעירס פאר די מענטש פאר וועם דו האסט פארקויפט די אפשען, פאר די אפשען בייער, סאו קומט אויס דו האסט געצאלט ניינטי פייוו דאללערס פאר דעם, פארקויפסט אים א קאווערד קאל, דערווייל באקומסטו פרימיום, ווילאנג ס'קומט נישט אן העכער דיין סטרייק פרייז, לאמיר זאגן דו מאכסט דיין סטרייק פרייז זאל זיין פאר ניינטי פייוו דאללערס, יא, פונקט וויפיל דו האסט געצאלט, דו זוכסט נישט צו מאכן קיין געלט אויף די סטאק, דו זוכסט די עיקר צו מאכן די אלע אינקאם וואס דו קענסט מאכן דורך פארקויפן די פוט, שפעטער פארקויפן די קאל, דארט זוכסטו צו מאכן די געלט, סאו אויב ס'קומט אן העכער ניינטי פייוו דאללערס, האסטו פארקויפט דיינע שעירס פאר די ניינטי פייוו דאללערס און שלום על ישראל, האסט קאלעקטעד די אינקאם פארדעם פון די פוט, יעצט האסטו קאלעקטעד די אינקאם פון די קאל און דו ביסט צופרידן, אדער פארקויפסט א קאל פון הונדערט דאללער און דו קאלעקסט די פרימיום, די קרעדיט, פון די אינקאם פון די קאווערד קאל פון הונדערט דאללער און אויב ס'קומט אן צו העכער הונדערט דאללער דארפסטו אים געבן די סטאקס און דעמאלטס האסטו געמאכט צוויי מאל געלט, איינמאל פון די קרעדיט פון די קאווערד קאל און איינס פון די עפרישיעישאן ווייל דו האסט געצאלט ניינטי פייוו. און דו דארפסט אים עס געבן פאר הונדערט און פאר הונדערט דאלער סאו פארשטייט זיך אבער אויב דו טוסט עס ווי ווייטער פון די סטאק פרייז וואס די סטאק פרייז איז יעצט וואס יעצט איז עס אונטער ניינטי פייוו אלץ ווייניגער גייסטו באקומען פאר די קאווערט קאל דאס איז וויאזוי דו גייסט מאכן ווייטער געלט אין סטעפ טו יעצט פאר אונז גיימער צו סטעפ טרי. דארפסטו פארשטיין אז וואס די ריסק איז דא, די ריסק דערווייל פון די צוויי סטעפס צוזאמען, ווען מ'האט פארקויפט די קעש סעקיורד פוט און מ'האט פארקויפט די קאווערד קאל, די ריסק איז, וואס טוסטו אויב די סטאק גייט אראפ זייער שטארק, אויב ס'גייט אראפ למשל צו אַכציק דאלער, דו גייסט פארקויפן נאכדעם א קאווערד קאל פון ניינטי פייוו, גייסטו באקומען זייער ווייניג געלט פאר דעם, ווייל ס'איז זייער ווייט אוועק פון אַכציק דאלער, ווער גייט דיר באצאלן אויף א אַכציק דאלערדיגע סטאק פאר א דמיון אז אפשר וועט עס אנקומען צו העכער ניינטי פייוו, דעמאלטס ווען ס'איז נאך געווען הונדערט וואלט דאך איינער באצאלט פאר עס אסאך אבער יעצט נישט, סא ווער זאגט אז דו גייסט קענען פארקויפן די קאוויד קאל און אזוי ווייטער, דו גייסט קויפן די סטאק פאר די סטרייק פרייז פון די פון די קעש סעקיורד פארט פון ניינטי פייוו דאלערס און אפשר גייט עס אראפגיין סאך מער, והשנית, ווען דו קויפסט ווען די א סטאק סתם אזוי, לאמיר זאגן א הונדערט דאלערדיגע סטאק, דו קויפסט עס און דו פארקויפסט נישט קיין נ ק קיין פוטס און דו קויפסט פארקויפסט נישט קיין קאלס, פשוט דו קויפסט א סטאק, דעמאלטס האסטו כאטש די פאטענשאל אז אויב ס'גייט ארויף צו הונדערט פֿינף, הונדערט צען, הונדערט צוואַנציק, האסטו א פאטענשאל צו מאכן געלט, ממילא דו דזשאסטיפייסט דיין ריסק אין דיין קאפ, דו טראכסט אקעי, כ'קען טאקע פארלירן אסאך, אבער כ'קען אויך מאכן אסאך. ווען דו גייסט און דו פארקויפסט א קעש סעקיורד פוט, קענסטו טאקע אויך מאכן אסאך אויב ס'גייט אראפגיין צו ניינטי פייוו, אבער ס'קען אויך זיין אז ס'גייט ארויפגיין און ארויפגיין און ארויפגיין און דו וועסט קיינמאל נישט באקומען די סטאק ביז ס'וועט שוין אנקומען צו הונדערט צוואַנציק הונדערט דרײַסיק דאלער און דעמאלטס ווען דו גייסט ווייטער פארקויפן א פוט פון קעש סעקיורד לאמיר זאגן פאר אפאר דאלער אונטער דעם ס'איז שוין געווארן הונדערט צוואַנציק און דו פארקויפסט א הונדערט פֿופֿצן דאלערדיגע פוט גייסטו אונען די סטאק פאר הונדערט פֿופֿצן אנשטאטס ניינטי פייוו סאו גייסטו לעקאווע דעם דארפן האבן א מניעת'ע ריווח פון די אלע וואס אלעס וואס דו וואלסט געקענט מאכן ביז הונדערט דרײַסיק דאלער סאו די פוינט איז אראפ קענסטו האבן אנלימיטעד לאס ארויף ביסטו זייער קעפט קענסט נאר מאכן די דיפרענס פון וויפיל ליעס האסט באקומען ביז די קאוויד קאל און די זעלבע זאך אויב דו האלטסט אין איין פארקויפן קעש סעקיורד פוטס איז דא א מעגליכקייט אז די ענד אוו די דעי אויב די סטאק גייט ארויפגיין און ארויפגיין און ארויפגיין וועסטו בלייבן מיט די סטאק פאר זייער א טייערע פרייז וואס די וועסט ביסט עכט נישט געווען רעדי פאר דעם ביי הונדערט אויף ניינטי פייוו ביסטו געווען רעדי ביי הונדערט צוואַנציק צו הונדערט פֿופֿצן ווייס איך נישט צו די ביסט געווען רעדי סאו דאס זענען די חסרונות וואס איז דא ווען די גייסט טון אין די אין די וועג האסטו דאס די ריסק די קענסט פארלירן אסאך ביסט קעפט וויפיל דו קענסט מאכן, און אסאך מאל ווער פארלירן אסאך און קעפט וויפיל דו קענסט מאכן דזשאסטיפייט נישט די ריסק קעגן די ריווארד. אבער נאך אלץ מענטשן זאגן אז ס'איז א רעלעטיוולי סעיף סטרעטעדזשי, אבער וועגן דעם איז עס עקזעקטלי פארוואס. איך בין אויפגעקומען מיט די פראטעקטעד וויל סטרעטעדזשי וויאזוי צו אדרעסן די צוויי אישוס אז דו זאלסט יא זיין פראטעקטעד דורך דעם טאקע די קעפסט דיין אפסייד אבער עטליסט האסטו באקומען קעגן דעם פראטעקשן, וואס אויב די ווילסט הערן מער פון דעם קענסטו דיך איינשרייבן צו די קורס. סטעפ נאמבער טרי פון די וויל סטרעטעדזשי איז יו קאלד אוועי, דו ביסט אוועק געקאלט דאס מיינט מען רופט דיך, מען רופט דיין סטאק, דיין סטאק איז קאלד אוועי, נישט דו ביסט קאלד אוועי, דו קענסט בלייבן ווי דו ביסט, דיין סטאק איז קאלד אוועי, יעצט אין אנדערע ווערטער די אפשען בייער אויב ס'איז אנגעקומען די סטאק צו העכער די סטרייק פרייז פון די קאווערד קאל אונז האבן געמאכט א משל ניינטי פייוו דאללערס די סטאק איז געווארן העכער ניינטי פייוו דאללערס דו אונסט מער נישט די סטאק די סטאק ווערט אריבער געטרענספערט צו די אפשען בייער און דו ביסט בעסיקלי צוריק צו סקווער וואן ווי דו פאנגסט אן נאכאמאל די זעלבע פראסעס רינסד ענד ריפיט דו פאנגסט אן נאכאמאל צו פארקויפן א קעש סעקיורד פוט, און נאכדעם ווען דו וועסט נאכאמאל אונען די סטאק העסטו פארקויפן נאכאמאל א קעש א קאווערד קאל, און נאכדעם וועסטו ווייטער האבן פארקויפט די סטאק פאר די סטרייק פרייז פון די קאווערד קאל. דאס איז די רעגולער וויל סטרעטעדזשי, און נאכאמאל, ס'איז זייער וויכטיג ווען מ'טוט עס צו וויסן די ריסקס אסאסיעטעד אין דעם, און וויאזוי דו גייסט מענעדזשן די ריסק. פאר איך ענדיג, די לעצטע רימיינדער, טאמער דו ווילסט דיך אויסלערנען וויאזוי מען קען עס טון אויף א פראטעקטעד וועג און דו ווילסט אויך זיך אויסלערנען אלעס אין די אפשענס מארקעט פון א' ביז ת' כדי צו וויסן וויאזוי צו מענאווערן אין דעם און דזשענערעיטן פאר דיר א אינקאם קענסטו שיקן א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו מיט דיין אימעיל אדרעס און נאמען און מען וועט דיך שיקן אינפארמעישן וויאזוי דו קענסט סקעדזשלען א קאל צו זען צי די קורס קען זיין פאר דיר אינטערעסאנט אדער נישט.